Fyddi di'n teimlo weithiau na ddown ni byth o fama, o'r silffoedd moel 'ma? Dwi'n ormod o gentleman i ddeud wrth gwpan bôn China i gau i... A dwi yn ddifri!
Mae siarad fel 'na yn bad news. Mae 'di croesi dy feddwl di, do. Mae 'na obaith wastad. Hyd yn oed ar y silff fwya dodgy ar fin collapsio. Be' rŵan ti? Dwi'n gwbod bod mugs eryll i gyd yn meddwl na fi 'di'r mug mwya tuff. Ond mae John 'di dysgu fi i ddefnyddio nychymyg wrth gael shattering thoughts. Dwi mynd i triggro chdi rŵan, naddo? Naddo Cal bach, mae John wastad yn deud na sbio ar i fyny sydd yn codi low vibe thoughts.
Dydd Sul, mae eich mhennau ni'n gwneud dim byd i mi, de? Na.
Dychmygu bod chdi allan, yn sbio ar yr awyr, yn dilyn y cymylau. O, sheltered shilfrife dwi 'di gael de, am. Dwi'm 'di teithio allan yn y byd mawr fatha chdi, naddo? Wel.
Mae rhaid chdi ddychmygu bod chdi allan ar ddwrnod braf a'r gwynt yn cosi dy glust fach di. Oh, oh, gen ti ffordd lyfli o yrru tincl reit i waelod 'y nghwpan. Get a grip ŵan Cal, dach chi rhy hen i fi, dim fflyrtio dw i. Paid galw fi'n 'chi', siŵr. Dydw i'n gwybod hynny. Ond fyswn i'm yn ystyried sbio ddwywaith ar myg seramic tew i chdi gael dall. Ww, sori.
Apology accepted. Wel, ti'n sbio ar y cymylau? Ella rei pan mae hi'n gwawrio? Neu rei hir fatha... O, gwallt y morwynion. Glywis i Mair yn sôn am y cymylau yn stretsio'n hir a dyna oedd hi'n ei galw nhw. Ella, wel,
Ti'n meddwl wedyn, be fysa'r cymylau yn sibrwd yn dy glust di, fel pep talk mond i chdi, i roi boost bach i'r diwrnod i chdi. O, neis.
Wedyn, ar ôl chdi mynd i'r swing o'r peth, elli di sbio ar rywbeth a meddwl am negeseuon clên fysa dail ar lawr neu dderyn yn deud wrtha chdi. Neu pan ti di mastro fo, pethau hyll yn siwrio chdi on. Hyd yn oed plastig bag yn llawn cachu cig. O, digon, digon.
Mae bob dim yn ei bwrpas, mond, mond i ti weld o'n ffordd iawn. Dyna sut dw i'n copio hefo Mair. Pan oedd hi'n handro fi bechod, ddim yn sychu fi'n grimp cyn 'y nghadw i. Deutha fy nhŷn dod i ofn mi gael sychad cyn brêc nesa. Perception ydi bob dim de Cael bach.
Ddim styc ar silff dodgy ydan ni ond dychmygu byd gwell trwy greadigrwydd de. Ynde Ann? Mae siwr na dyna sut 'sa cwpan bôn China'n explainio fo ia.
Dwi'n mynd i gael llygid am chydig rwan a mwynhau be welai yn fy nychymyg.
Rho'n od pan tisio rhannu be welis di 'fo fi. O! Ti fydd y cynta i glywed y cwbl. Bob neges a llun i godi calon cwpan wag. Hm.
Fo'r ti winks tan hyn i fi, dwi'n meddwl. O. Ti werth y byd. Am. Am. Tro dy plith yn i lawr. Ti'n chwrnu rwan. am bod yn ni. Clywed dim, out for the count. Dim byd gwella llonydd weithiau nag oes. Llonydd yn trwsio bob dim mewn amser. Ww, neis di negeseuon.